Nya ba dalam bilik nya. Ku meda enda bepupuk dah. Nya ku call ambulance.

Okey. Ira. Tu asai pemedih ko. Okey. Nyusah aku ngihup tempoh pu ai pupu-pupu ga ngihup ai nya tadi ah. Okey ai cuci pinggai meh ku sama meh pupu-pupu. Tu lain asai ah. Tisa tisa. Aduh. Aduh.
Ya selamat lemai malam jadi ditu kitai alam rancangan eh salah ditu alam rancangan betanam bejadi betupi jadi enggau aku aku la enggau aku empu enti lok sida pulai kereja pulai bansa jadi aku tu tadi um ari TV la ari TV rancangan um Betanam betumpi bukai betumpi betani ok jadi aku ka nanya salah siku orang yang bejaya dah bejaya betanam tupi bejembi enggau betani jadi apaka ya ya terima kasih jadi apaka utai nama ka utai tu ditanam nuan sapai nuan bejaya diatu. Oh, okey. Uh, nasib aku bisi uh, belajar bahasa yang nyelaik. Jadi kena tadi uh, maya nya uh, aku sigi ada sengaja akan anam tanya laban aku baru pulai dari sekolah jadi ketemu tanya lalu tanam kulu nya di tanya. Jadi nama te tanam nya non uh, jan.
Eh jadi uh, bebe bebe nya tu bebe nya bini osas. Oh,
Aww iya kenu ke iya meda iya cousin zumle zumle ah jadi iya ari menua Zimbabwe ah. Iya dah ni. Ah baik yambo yambo. Yambo. Ah, ah. okey ah selama tu ah berapa tahun dah ah ah nuan empu ah, nupi diri ngena baja baja bungai tu. Sampai perut besai tu dah.
Ini, ku. Ah, iya. Iya madah start iya ari umur sepuluh taun iya udah makai baja bungai iya. Ukai bungai tapi makai baja iya makai baja jadi iya bejaya nanam nyempu. Okey ah, ulih deh nunjuk ka aku asil ah utai dah tanam nya nya udah udah ah anu tadi ah tumbuh ah dah bejaya nya.

Tu apa tu? Telu eh igi. Tu?
Suku. Catu.
Ah, okey.
Jadi aku akan nanya lo ngau uh, ah, tadi Cik Kepong. Cik Lopong.
Ah, Cik Lopong. Okey.
Uh, uh, nuan juga uh, champion kuningan cerita hari sida uh, sepiak uh, bahkan store tadi bala sida kerja kulit dia kau ada sida Bangladesh sida pada nuan uh, juara

Ah okay lah janggut ah okay asal dut dut ujung ah okay ah anang anu ah anang anu ah jadi ah bapa berapa umur nya tu? Lapan tahun. Berapa? Lapan tahun.
Oh lapan tahun. Okay lah okay okay paham paham paham. paham. Ah okay ah nuan start nuan ah, berkecimpung atau terlibat alam ah, sukan ah, tu tadi ah,

Bisi dingai. Aku dah berasai ko nya aku ngepit tu. Ah. Nah, ya. Ngapit ku dalam kudi lah. Okey. Ah, jadi ah, nama ka ah, perkembangan baru ataupun ah, target nuan untuk tahun tu selain pada orang dia tu orang gila meda ah, World Cup ah, main bol ah, jadi nuan tu tadi target nuan untuk tahun tu tujuan tahun tu nama tu? Pertandingan dini ka menua ni ka apa tu aku piala apa ka ambi nuan?
Piala betingkah-tingkah.
Piala emas betingkah-tingkah. Piala suman seh la.
Ku Perit mula mati nya. Nyadi meri indi menua dang betanding la last tu la betanding? Polo molo ko dini nya neh. Oh sema enggau nya la sema enggau nya enggau apa nama tadi Uganda ka. Jadi aaa nuan tadi aaa jini tu la nangkap betanding?